Iawn Gwylltion, wel noswaith dda, croeso i chi i seminar ola ein cyfres ni um, y tymor yma yma yn Aberystwyth. Ac um, felly ni'n croesawu heno um, uh, uh, Grig Mews, uh, felly um, mae'n siŵr bod lot o'n chi yn nabod hi uh, yn barod, un o ddyffryn Nanlle. Um, nath i radd mewn gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham, uh, gan gynnwys blwyddyn yn astudio um, ym Mhrag, lle, a, a, a treulio cyfnod yn astudio Sbeineg yn Madrid. Um, erbyn hyn, mae hi ym Mhrifysgol Abertawe ac yn gorffen i doethuriaeth. Mae hi hefyd yn gweithio ar hyn o bryd gyda'r Urdd ar brosiect i annog pobl ifanc i bleidleisio cyn yr etholiad. Felly mae, mae digon ar ei fflat i a ni'n ddiolchgar iawn iddi hi ddod ato ni um, heno i siarad â ni am um, T.H. Parry Williams a'i uh, gerddi uh, teithio. Felly rhowch groeso i Grig.
Diolch. Yym ie felly yym rhan o yym prosiect Arthurol i ydi'r papur dwi'n mynd i roid heno yym ma'r ddoethuriaeth yn edrych ar lenydd- len taith am America Ladin yn fwy cyffredinol lly, waeth pobol fatha yy Teilo Rees a'r Bryn Williams, Eluned Morgan ag ati ond heno 'ma dwi'n sbio'n benodol ar TH Parry Williams, felly um, golwg ar gerddi taith um, TH Parry Williams. Um, ganwyd Parry Williams yn 1887 a bu crwydrodd ei cartre yn un o brofiadau mawr i Inctid. Gadawodd ei gartre yn 11 oed i fynychu ysgol ym Mhorthmadog cyn mynd i astudio yn Lloegr, a triodd gyfnodau hir wedi hynny yn astudio yn y Ffrainc a'r Almaen, cyn dychwelyd i Gymru i swydd darlithydd Cymraeg yn Aberystwyth yn 1914. Y mae drip i Dde America yn 1925 a'r cerddi a sgrifennodd yn ei sgil yn sefyll allan fel ffrwyth math gwahanol o deithio, fodd bynnag. Taith er mwyn teithio a theithio yn unig oedd y daith hon, a hon hefyd oedd y daith a esgorodd ar y cerddi o ddyddlu'r taith. Casgliad o ddeg cerdd ydynt a gyhoeddwyd yn y gyfrol Cerddi yn 1931. Cerddi wedi creu ar un gwynt, fel ddudodd Angharad Price, sy'n cryfhau'r Ww, sy'n ymde- sy'n rhaid ymdeimlad o ddyflyfr neu ddyddiadur barddol i'r cerddi yma. A dyna'r elfen sy'n ei chysylltu hi efo un o nodweddion ffurf llenyddiaeth-deithio mwy traddodiadol, sef y log neu'r dyflyfr taith. Um, cyhoeddwyd castad tebyg ganddo o dan y teitl Rhig yma taith, cerddi oedd hein a gyfansoddwyd am ei daith i Ogledd America ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach a gyhoeddwyd yn y gyfrol Synfyfyrion yn 1937, ond heddiw yma, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar y rhai am America Latin. Felly, dwi eisiau dechrau drwy um, sôn am rhywbeth dwi'n ei alw'n farddoneg lenyddedd deithio lle, a dim jyst fi, mae'n y bobl eraill hefyd, um, a gosod cerddi tai Tŷ Parry Williams yn eu cyd-destun um, o fewn byd um, astudiaethau ehangach lle yn taith. Ac um, o, ia, o fewn y cyd-destun yna, fyddai'n um, darllen y cerddi o ddylwyr taith heno yma. Lle. Um, fodd bynnag, mae cynnwys barddoniaeth mewn astudiaethau o lenyddiaeth taith dal yn arfer cymharol anghyffredin, er bod 'na eisoes cynsail dros wneud. Mi ellid codi gwaith yym y bardd Saesneg Wordsworth a'r astudiaethau sydd wedi gwneud ar sail ei waith o, fel enghreifftiau o farddoniaeth sydd wedi bod yn destun lot o ferdd- fer- feirniadaeth flynyddol yn barod, ond bod ystyried i gerddi fo yng nghyd-destun Llên Taith wedi cynnig dadansoddiadau newydd. Y mae, yn ei astudiaeth o waith Wordsworth, mae Hess yn 2012, yn dangos fod dadansoddi cerddi Wordsworth fel llên taith yn hytrach na dim ond fel cerddi am leoliadau statig, yn fodd o dalu golau newydd ar themâu yn ymwneud â rhywedd a threfedigaethedd yn benodol. Dadleuodd Hess, er bod tuedd i Wordsworth gael ei adnabod fel bardd oedd yn perthyn yn bennaf i'w gartref, fod rhaid ei ddeall fel teithiwr er mwyn gwerthfawrogi y cerddi yn llawn. Rhaid trin ffigwr y fi barddol o fewn y cerddi fel teithiwr, mewn perthynas â'r bobl o fewn y cerddi, heini sy'n wrthrychau i'r teithiwr i profi, ac iddo fo i siapio ei hunaniaeth fel teithiwr drwyddyn nhw. Dim ond drwy wneud hyn y gallwn weld fod rhai o'r delweddau neu'r motiffau mewn gwirionedd yn drawfegau o fyd llun, taith. Yn benodol, dangosa Hess sut mae defnydd Wordsworth o ffigyrau benywaidd yn ei gerddi yn perthyn i draddodiad penodol o fewn llên taith.

Yr ydych ar ramantiaeth Wordsworth o safbwynt y traddodiad o le yn taith felly, ac ar ffigwr barddol Wordsworth fel teithiwr, rydyn ni'n weld sut mae perthynas y gwrthrych a'r goddrych o fewn i waith yn ffitio mewn traddodiad lle mae gan ffigwr y teithiwr goddrychol a'r ffigurau gwrthrychol y mae'n eu gweld eisoes eu symbolaeth a'u ystyron, a fod iddynt darddiad penodol. Yn yr un modd efo Tŷ Edge Parry Williams felly, gall edrych ar ei waith yng nghyd-destun lle yn taith, dathlu golau gwahanol ar rai o'r delweddau neu drawddegau sy'n codi yn y cerddi. Wrth geisio diffinio barddoniaeth fel lle yn taith, mae gofyn cynnig rhyw fath o ddiffiniad o'r hyn dwi'n olygu wrth sôn am le'n taith. Ond yn hytrach na cheisio diffiniad caeedig, mwy ffrwythlon i'r drafodaeth fysa ystyried lle'n taith fatha corff o destunau ac iddyn nhw i barddoneg i hunan. Hynny ydi, bod llenyddiaeth deithio fel corff o destunau yn cael ei huno'n bennaf gan eu defnydd o iaith a'r ymdriniaeth o themâu cyffredin yn hytrach na rhyw fath o strwythur. Mae'r nodweddion hyn o ran defnydd iaith ac ymdriniaeth o themâu yn rhai sy'n trosgynnu ffiniau barddoniaeth a rhyddiaith. Mae Baum yn dweud, It is not genre, but a collective term for a variety of texts, both predominantly fictional and non-fictional, whose main theme is travel. Mae'n pwysleisio mai maes llenyddol ydyw, gan ddefnyddio 'literature of travel' neu 'travel literature' fel termau cyfystyr, a'r term mwy cyffredin Saesneg 'travel writing'. Y mae ddiffiniad yn cydnabod cyd-blethiad ffaith a ffuglen fel elfen ddilys o lenyddiaeth deithio. Mae hyn yn creu corlen eang o destunau, efo Bourne yn cymharu testunau mor wahanol â Moby Dick gan Mervyn Herman Melville, a The True Travels, Adventures and Observations of Captain John Smith gan y dywededig gapten o fewn ei drafodaeth. Yn hyn o beth, dengys fod trafod amrywiaeth o ffurfiau o fewn maes llen teithio yn fodd o gyfoethogi'r drafodaeth. Travel writing or travel literature can be an useful heading under which to consider and to compare the multiple crossings from one form of writing to another, meddai. Gwahoddir i ni ystyried a chymharu Sut gall testunau cwbl wahanol o ran ffurf rannu'r un archeteip o siwrna fel math o cwest strwythurol, gan gynnig posibiliadau ffrwythlon i gymariaethau sy'n cyfuno ffurfiau fel barddoniaeth a rhyddiaith, fel dwi'n wneud yn yr astudiaeth hon. Mae trafod lle taith yn ôl i barddonau ac felly yn golygu ystyried maes lle taith nid fel categori caeedig, ond fel cyfres agwyddorion neu strwythurau sy'n esblygu ac yn newid. Yn ei ddisgrifiad o farddoneg llen, llen taith yn Keywords for Travel Writing Studies, mae Cuen, Cuen yn pwysleisio pwysigrwydd defnydd iaith yn y ffordd y deallwn farddoniaeth y llenfill hwn. In tackling the notion of travel writing as a genre, and the predatory and hybrid one at that, one could suggest that travel writing has an affinity with certain kinds of language and use of language, especially those to do with motion, borders, margins and crossings, masking and revelation, vision and visibility, journeys and paths, and othering. Y mae modd dadla fod y casgliad hwn o gerddi gan Parry Williams yn defnyddio iaith mewn sawl un o'r ffyrdd sy'n cael ei disgrifio uchod. Yn sicr mae mosiwn, gwelediad a gweladwyedd ac aralledd yn themau amlwg o fewn y casgliad. Trwy ystyried llên taith fel testunau gyda pherthynas â gwahanol fathau ddefnydd iaith, nid creu tacsonomeg neu ddull dosbarthu mae Gwen, ond cynnig llenyddiaeth deithiol fel man cychwyn trafodaeth ac ymrafael. Mae Barbara Cort, fel QM, yn tynnu sylw at ddefnydd iaith fel ffordd o ymdrin â llên taith, ond mae hi'n canolbwyntio ar fath gwahanol o ddefnydd iaith, sef iaith sy'n ymdrin ag amser.

gan ddefnyddio rhai o gonfensiynau'r genre mwy ffurfiol hwn o fewn llên taith i greu ffurf hybrid y teithlwfr barddonol. Digwydd hyn yn benodol yn y modd mae Parry Williams yn cofnodi cronos, sef amser, a topos, neu ofod ei daith, a hynny yng ngolau trafodaeth Cort ar ffurf amser o fewn barddoneg y teithlwfr. Ar ôl amser, yn y modd darllenwn len taith. In its most fundamental generic understanding,

Dengys Clot yn gyntaf sut mae cofnodi naratif taith wedi chyflawni dros amser yn hanfod o'r teithlyfr, ac yn ail, bod yr echel amserol, y cronos, yn benodol, yn un sy'n cael ei phwysleisio neu ei llwyfannu i raddau amrywiol o fewn y testyn. Gellir cymharu testunau sy'n nodi yn fanwl gywir amseriad eu taith i destunau lle rhoddir mwy o sylw i leoliad ar draul treigl amser. Gellid ystyried defnydd testun o wahanol ddyfeisiau i fynegi treigl amser, fel y saib, elipsis, yr olygfa, y grynodeb neu'r ymestyniad. Yn y Ddylyfr Taith Parry Williams, y mae lleoliad a dyddiad wedi nodi ar waelod y cerddi, er enghraifft yr Atlantig, Gorffennaf, 1925, ar waelod y gardd o Pica. Mae'r cerddi'n cael eu gosod ar uchel amserol a deryddol, hynny ydy, mae cronos a topos y cerddi wedi eu nodi'n syth. fel mewn dyddlyfr neu ddyddiadur. Gellir gweld sawl defnydd o gronoffurfiau gwahanol yn y casgliad cerddi, sy'n amrywio sut y profir amser gan y darllenydd yn y testun. Ar ei fwyaf syml ac elfennol, mae lleoliad a dyddiad wedi nodi ar wylod y cerddi. Ac maen nhw'n gosod, a mae'r cerddi wedi gosod mewn trefn gronolegol. Y mae'r cerddi sy'n cael eu gosod

Ceir sawl cerdd sy'n cynnwys golygfa gryno, sy'n snapshot o eiliad benodol. Y mae'r ddwy gerdd gyntaf, o Pica ac ar y dec, yn enghreifftiau da o'r strwythur hwn ganddo, lle mae'r ddwy gerdd yn disgrifio golygfeydd cryno, ond lle mae bwlch rhyngddynt, sef elipsis, lle mae amser yn pasio yn y naratif heb gael ei gofnodi. Eiliadau datgysylltiedig ydynt. Mae'r pedair car gyntaf i gyd wedi dyddio fel Gorffennaf 1925, ond os dim i ddweud faint o amser sy'n pasio rhwng y cerddi o fewn y mis hwnnw. Ydyn nhw'n dod o ddyddiau canlynol, neu a oes bythefnos o deithio rhwng y naill a llall? Gwelwn y daith yn mynd rhagddi, nid drwy weld amser yn treiglo ni flaen, ond oherwydd bod y cyfeiriadau at leoliadau yn caniatau i ni fel darllenwyr ddyfalu faint o bellter ac felly amser sydd wedi pasio. Mae Ngharad Price yn disgrifio un o'r cerddi hyn, o Pica, fel cerdd sy'n hawlio dilystrwydd gweld o ran a thros dro. A golygfeydd sydyn, byrion ydy rhain, lle mae byrhoedledd amserol wedi'i gyfuno â symudedd. Mae'r olygfa yn O Pica yn fyrhoedlog am fod y llong yn symud mor sydyn yn ei flaen. Mae'r Drydedd a'r Bedwaredd Cerddi yng Ngwlff Mecsico ac y Pasiffig yn amrywio rhwyfant ar y patrwm golygfa elips, drwy ddilyn un arall o'r cronoffurfiau a ddisgrifid gan Couen, sef y crynodeb. Summary, sef crynodeb, present story elements in considerably less discourse time than the event would take up in real life. Y mae'r ddwy gerdd yma, yn wahanol i'r cerddi blaenorol, yn rhestru cyfres o ddigwyddiadau neu olygfeydd, fel welir yma yn y gerdd Pasiffig yn y dyfyniad canlynol. Ceisiais fynychryn ganol ha a thwell didarannau ger Panama. Pistyllodd cawod fel môr i fôr ger glannau trofannol Ecuador. Lledais dy holl feithderau di dŵ yn arswyd rhyngof a thir Peru. Mae'r odl yma yn pwysleisio enwau'r gwledydd mae'r llong yn hwylio heibio iddynt, a'r guriad, cyson, gan gyferbynnu'n llwyr â'r ymdeimlad datgysylltiedig, di-rythm y cerddi hynny pan mae'n croesi'r Atlantig. Mae amser yma yn martsio'n ei flaen a'r guriad, cyson, pendant. Mewn cyferbyniad eto, mae'r gerdd ganlynol ar y gronoffurf, crynodeb, ond y tro hwn, taith drwy amser, nid drwy ofod y geir yn y gerdd, San Lorenzo. Cerdd sy'n sôn am ynys a gododd o'r môr ac sy'n cael ei defnyddio fel math o garchar. Gwthiodd daeargryn dy domen di rhyw noswaith ddychrynllyd i wyneb y lli. Heno, y mae pedair seren wen, croes y deiau syth uwch dy ben. Rhyw dro, rhyw noswaith, ddi loer, ddi liw, beth lwnc y Pasifig dy di, eth gryw. Taith brwyddyfnder amser daearegol y geir yma, o ffurfiant yr ynys mewn amser daearegol, i'r presennol, sef yr heno, pan mae'r traethydd yn sylwi ar y sêr uwchben yr ynys. Ac yna mae'n troi tua'r dyfodol ddychmygol, lled apocalyptaidd, a'r ynys yn suddo nôl i'r môr. Ac er bod y gerdd ei hun yn mabwysiadu amser crynodedig, mae'r gerdd o fewn y gyfres yn parhau i gynnal strwythur golygfa elips cyffredinol y casgliad. Mae'r gerdd nesa, Y Ferch a'r Cei yn Rio, yn amrywio rhywfaint eto ar y patrwm hwn. Dyma'r gerdd hiraf yn y casgliad, ac mae'r olygfa a ddarlunnir wedi hymestyn. Fe gaiff ychydig eiliadau ei chwyddo, ac mae'r modd y profi'r amser yn cael ei arafu wrth i'r traethydd fyfyrio dros hanes y ferch sy'n sefyll ar y cei o'i flaen. Ond mwy am y gerdd yma nes ymlaen. Felly cyfres o olygfeydd, gyda dyddiad a lleoliad anelwig a bylchau yn y naratif rhyngddynt a geir o fewn y casgliad ar y cyfan. Y mae taith Barry Williams wedi gosod ar amserlen rhag benodedig weddol gaeth i daith ar y llong. Nid oes lle i'r daith wiro rhyw lawer o ddiwrth amserlen rhagluniedig y cwmni llongau. Y mae traethydd y cerddi fodd bynnag yn gwrthryfela yn erbyn yr amserlen gaeth hon, drwy roi sylw nid i ddyddiad leoliadau swyddogol fel y cyfryw, ond rhai answyddogol, annelwig, trwy gofnodi mannau annelwig, answyddogol, yn mynegi annibyniaeth ei hun, ac yn rhoi drefn ei hun ar y byd o fewn fframia, o, e, o fewn fframwaith amser leoliadol gaethiwus y daith long. Dim ond mewn dwy gerdd y mae'r patrwm amser anelwig yn cael ei dorri, a'r amser a'r lleoliad yn cael eu cofnodi yn fanwl gywir, sef ar y dec ac y diwedd. Yn Ar y Dec, nodir iddi gael ei sgrifennu ar Yr Atlantig ar fore Sul, Gorffennaf 1925. Y mae arwydd cad i'r bore Sul o fewn y gerdd, gan mae myfyrdod ar y cread sydd ynddi, a'r gerdd yn darlunio golygfa leian yn cerdded heibio. Yn y gerdd Y Diwedd wedyn, mae'r gerdd yn agor gyda'r cwpled canlynol. Aeth henwr heibio heno rywbryd tua saith i ddiwedd ei siwrne cyn pen y daith. Nodir Sianel Medi 1925 fel lleoliad a dyddiad. Yn y ddwy enghraifft yma, mae amser manwl cywir, sef y bore Sul a tua saith o'r gloch, yn bodoli o fewn y cerddi, o fewn casgliad sydd yn nofio mewn rhyw fath o ofod diamser. Ac mae'r manwl gywirdeb yr eiliadau hyn yn hoelio'r darllenydd i arwyddocâd y foment honno, yn llwytho ystyr ar ddau amser. ar yr un pryd, heb ddyddiad cyfatebol, ni dy- ni fydda modd gosod y dyddiadau hyn o fewn strwythur calendr. Ni oes modd i ni weithio allan yr union foment fel petai. Y bore Sul fel syniad sy'n arwyddocaol. Nid perthynas y gair bore Sul i unrhyw fore Sul penodol. Yn yr un modd y tua saith. Tra bod y cerddi unigol, felly, yn defnyddio ffurfiau amserol gwahanol, maent yn gweithio gyda'i gilydd fel casgliad hefyd i greu rhythm o olygfa ac elips, golygfa, elips ac yn y blaen. Gwelwn fod y casgliad hwn yn perthyn i lennill llenyddiaeth deithio, nid yn unig oherwydd bod y gwaith yn ymwneud â'r thema o deithio, ond am ei fod yn gwneud defnydd o iaith a strwythur sy'n ymwneud mewn ffordd benodol a pherthynas amser a lleoliad. Dwi am droi rwan i edrych ar gynnwys y cerddi, a hynny gan ganolbwyntio ar y sylliad. Weithred hollol sylfaenol i unrhyw deithiwr yw syllu, mynd i le newydd, edrych ar bethau, rhythu. Rydyn ni'n gyfarwydd â'r ystrydeb o'r teithiwr cegrwth yn syllu ar ba bynnag ryfeddod cerdyn post y mae o'n canfod ei hun yn sefyll o'i flaen. Efallai yn syllu drwy lygad gloyw y camera, yn ceisio cofnodi'r olygfa, a'r hyn mae'n ei weld. Naturiol felly fod y traethydd yng ngherddi dyddlu'r taith Parry Williams yn treulio cyfnod helaeth o'i amser yn syllu ar y byd o'i gwmpas. Yn wir, bron na elli dweud fod y traethydd ym mhob un o'r cerddi bron yn ymwybodol gymryd arno rôl y gwyliwr, hwnnw'n gwylio o fwrdd llong, o bell, ac yn gaeth i lwyfan cyfyng dec y llong. Y mae arwyddocâd dwfn i'r wythro dros y llu, edrych, neu dremio, o fewn maes llinyddeeffeithio. Mae llawer o lentaeth wedi seilio ar sefyllfa o berthynas rym anghyfartal rhwng y sawl sy'n syllu, sef y teithiwr, a'r sawl sy'n cael ei gweld, sef y brodor er enghraifft. Ffordd arall o fframio'r berthynas hon yw trwy ddeuoliaeth y teithiwr a'r teithiedig. y teithiwr yn symudol ac yn aml yn cynrychioli modernrwydd, a'r teithiedig yn statig, yn aros yn un fan, ac yn aml yn cael eu cysylltu, cael eu gysylltu drwy hynny a bod yn gyntefig neu'n gaeth i oes arall. Y teithiwr yn rhydd i lunio naratif ei hun, a'r teithiedig yn ddi-lais o fewn y naratif hwnnw. Ymysg cerddi TH ceir sawl math o syllu, sydd wedi cysylltu drwy'r cerddi â phrosesau eraill fel testunoli, meddiannu ac ati. Dyma edrych felly ar ddwy esiampl wahanol o syllu o fewn y cerddi, y sylliad meddiannol a'r sylliad gwrywaidd. O Pica ydy cerdd agoriadol y casgliad, ac mae'n cyfeirio at Pica, un o fynyddoedd ynysoedd yr Azores, ynysoedd sy'n rhan o wladwriaeth Portugal. ond wedi'i lleoli rhai cannoedd o filltiroedd i'r gorllewin ym Mor yr Iwerydd. Dyma ddechrau'r daith, a'r teithwyr yn cychwyn tua'r de. Cyfodaist yn serth tu hwnt i'r trwyn, yn moelni dagoniant er fy mwyn. Ni thynnais fy llygaid oddi arna ti, deyrn yr ynysoedd ar draws y lli. Taniodd yr heulwen ddylethrau syn, dro, ac yna ddylethrau syth, dro, ac yna diflanaist am byth. Ond gydag Eryri fe fyddi di, bellach, yn un o'm mynyddoedd i. Yn y gerdd, mae'r traethydd yn hawlio perchnogaeth dros yr olygfa sy'n ymddangos o'i flaen. Er mae cyfarfyddiad byr hoedlog gaiff yr mynydd. Mae ei egoniant yno ar ei fwyn ef a neb arall, ac ar ddiwedd y gerdd mae'n hawlio pica fel un o'i fynyddoedd ei hun. Ceir cyferbyniad yma rhwng byr hoedlaidd y gwelediad a'r ffaith bod yr olygfa yn bara am byth yn nychymyg y traethydd. yn hynny o beth, fod olew pica dim ond o fewn ymwybyddiaeth y siaradwr. Fel dywed yn y trydydd cwpled, wrth i'r mynydd ddiflannu o olygon y siaradwr, bron nad yw'n diflannu o'r byd. Mae elfennau o'r gerdd yn adleisio trofeg y meistr dros bopeth a'i gwel, sef master of all SFA. Bathiad Mary Louise Pratt, sy'n disgrifio sut mae teithwyr, yn draddodiadol, teithwyr gwyn, gwrywaidd, yn disgrifio golygfa fewn testun, yn benodol, golygfeydd pan welir nhw am y tro cyntaf gan bobl Ewropeaidd, mewn ffordd sy'n meddiannu'r dirwedd dan sylw, a hynny mewn ffordd sy'n adleisio ieithwedd drefedigaethol. Mae'r sefyllfa dan sylw yn cael ei ddisgrifio fel darganfyddiad. Sefyllfaoedd lle mae rhywbeth newydd yn cael ei ddarganfod am y tro cyntaf, cyfandir Gogledd America er enghraifft, neu'r mynydd uchan y byd. Mewn gwirionedd, anaml y mae unrhyw ddarganfyddiad yn ddarganfyddiad newydd go iawn. Mi fydd rhywun wedi bod yno o'r blaen, dim ond nad ydyn nhw'n ddynion gwyn yn cynrychioli ymerodraeth Ewropeaidd. Mae darganfyddiadau sy'n cael eu gwneud mewn lle yn taith, fel arfer yn cael eu gwneud gan Ewropeaid yn defnyddio gwybodaeth o boblogaeth leol, ar ffurf tywysydd yn aml iawn, fel dywed Pratt. Discovery in this context consisted of a gesture of converting local knowledges or discourses into European, national and continental knowledges associated with European forms and relations of power. Dyna ddefnyddio gwybodaeth sy'n bodoli eisoes felly er mwyn darganfod, ac ar ôl darganfod, yn aml, llunio golygfa lle mae'r traethydd yn cymryd eiliad i syllu ar ei ddarganfyddiad newydd. Er fframio, felly, ei darganfyddiadau mewn iaith gweithredu, concro a meddiannu, yn ei hanfod gweithred gwbl oddefol a geir, sef o weithred o edrych ac o syllu, Yr hyn sy'n troi syllu'n ddarganfod yw ei droi'n destun cyhoeddiedig ar ôl dychwelyd yn ôl i'r cartref, ysgrifennu'r teithlyfr ar ôl darganfod y mynydd uchel. Yn y gerdd o Pica, mae ffigwr y siaradwr yn ganolbwynt i'r olygfa sy'n cael ei disgrifio, ac ergyd y gerdd yw llais y siaradwr yn hawlio'r mynydd iddo fo'i hun. Mae Parry Williams yn amrywio rywfaint ar draweg Pratt, gan nad sefyll mewn lle uchel y mae'r siaradwr yma, ond gweld o bell, oddi ar y fwrdd llong. Ond dydy hynny ddim yn newid hanfodion a setaidd yr olygfa, yn, a he, mae, achos mae rheini yn aros yn gyson. Mae ganddo fo olygfa glir, eang, o'i flaen, sydd heb i amharu gan goediach neu adeiladau sal o'r tir o'i flaen. Ac eto, yn wahanol i'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio gan Pratt, nid ydy'r traethydd yn darganfod y mynydd o ran Ewropeaid. Yn hytrach, mae ar fwrdd llong sy'n gwneud y daith heibio'r mynydd yn rheolaidd. Fodd bynnag, mae'n debygol iawn mae'r dyma tro cyntaf i'r mynydd hwn gael ei drosi'n destun yn yr iaith Gymraeg. Ac felly, er nad oedd y teithiwr Ewropeaidd yn fersiwn Pratt, ac fel oedd y teithiwr Ewropeaidd yn fersiwn Pratt ddim yn darganfod unrhyw beth am y tro cyntaf go iawn, dim ond darganfod yn y cyd-destun, mae darganfod yn y cyd-destun hwn yn golygu ei gyflwyno i gynulleidfa Ewropeaidd am y tro cyntaf. Sori, dwi wedi camu allan hwnna. Yn yr un modd, ges i disgrifio'r siaradwr fel un yn meddiannu ar ran llenyddiaeth Gymraeg, gyda'i ddefnydd o iaith yn meddiannu a hawlio. Un o hanfodion eraill y droddeg yw meistriolaeth y gwyliwr dros yr olygfa. Hynny yw, gallu'r gwyliwr neu'r awdur i reoli beth mae'r darllenydd yn ei weld a'i ddeall o'r olygfa. Yr un sy'n syllu sydd hefyd yn rheoli'r naratif. Ond y mae rhai, fel Bruce Robbins, wedi ymdrechu i gymhlethu mymryn ar y darlun, gan ganolbwyntio ar berthnasau gyda grym rhwng y gwyliwr a'r genedl sy'n ymhlyg yn y cysyniad o feistriolaeth. The would-be internationalist who looks down from a commanding height must live without the comfort of erotic and emotional contact, for deep or true feeling is horizontal, that is, national. Mae'r safbwynt o'r copa, yn ôl Robbins, yn Robbins, yn cynrychioli math o ymddieithriad, lle mae'r gwyliwr wedi wahanu oddi wrth y gymuned yn i'r genedl. Mae'n unig ydyw, ac fel noda Claire Lindsay, bron nad yw Robbins yn ei dadansoddi wrth ei ddadansoddi yn cyfeirio nôl at y gerdd gan William Cowper,

that sages have seen in the face, Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. Brenhiniaeth seithig ydy brenhiniaeth y fan uchel hon. Mae unigedd ac ymddieithriad y gwyliwr yn tanseilio unrhyw werth i'w deyrnas, ac yn trawsnewid y ffigwr trefedigaethol grymus yn ffigwr rhithdybiol ac ofer. Fodd bynnag, mae ffyrdd eraill i ddeall ymieithriad, ac mae cilio oddi wrth y genedl yn rhan bron o athroniaeth wylodol barddoniaeth Parry Williams. Yng ngwaith Parry Williams, mae'r traethydd yn gyson yn cilio i'r mynydd ac yn edrych ei gwmpas, ac yn hytrach na'i bod yn weithred drefedigaethol, mae'n gyfle iddo ddadlennu'r byd drwy ffram ei bellter oddi wrthi. Yn ei ysgrif yn cynnig golwg ar waith Parry Williams, mae John Rowlands yn sylwi ar bwysigrwydd ymieithriad ac alltudiaeth yn ei waith. Rhyw gyneddfa od ynddo ef, mae'n ymddangos, a'i gwnaen anodd iddo deimlo'n rhan organig o amser a lle. Hynny ydy, alltudiaeth seicolegol gymdeithasol. Cyfunir yr alltudiaeth seicolegol gydag alltudiaeth asetaidd dro ar ôl tro, a gyrru'n benodol yn gefnlen ac yn gynfas i'w alltudiaeth. Dyna sydd mae'n disgrifio, dyma sydd mae'n disgrifio ei berthynas a'i genedl yn y gerdd hon. Dyma'r Wyddfa i'ch ryw, dyma Lymder a moelni'r tir, dyma'r llyn a'r afon a'r clogwyn ac ar fy ngwir dacw'r tŷ lle'n ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne mae lleisiau a drychiolaethau ar hyd y lle. Rwy'n dechrau simsanu braidd ac meddaf i chwi, mae rhyw sictod fel petai'n dod drosof i. Ac mi glywaf grafangau Cymru'n dirdynnu fy mron. Duw am gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon. Y mae ffoi i'r mannau uchel, at y golygfeydd clir, eang, yn ei ddisgrifio mewn modd sy'n llawn ystyr semantaidd fel yn rhofeg Pratt. Rhaid rhoi i hyn mewn safle ynysig er mwyn gweld ei genedl yn iawn, er na all ddianc rhagddi'n llwyr. Fodd bynnag, yn hon, ymddengys nad ar gopa'r fynydd y saif, nag ar unrhyw bwynt golygfa arall. Eithr falle ar lawr y dyffryn, yn edrych ar y mynyddoedd yn ei amgylchynu. Fel hon, mae'r gerdd cynefin yn ategu nad at y copa o'r reidrwydd y rai Parry Williams, a bod y gors cyn bwysicad â'r copa wrth ymdrin â ffurfiant hunaniaeth y traethydd a'i berthynas â'i genedl. Ni byddaf yn siŵr pwy ydwyf yn iawn, mewn iseldiroedd bras a difawn. Mae cochni fy ngwaed ers canrifoedd hir yn gwybod bod rhagor rhwng tir a thir. Ond gwn pwy wyf os cafinau fryn a mawndir a ffabwyr a chraig a llyn. Ni ellir yn gweld yn bell mewn iselder, ond o gael bryn, y mae'r mawndir a phabwyr a chraig y llyn yn dod yn rhan o'r olygfa. Ond dim pobl. Dyma ddwy wedd felly ar yr olygfa feddiannol yng ngwaith Parry Williams. Alltudiaeth ac ymddieithriad, a'r naill am roi fegwraeth a'r llall ar ynys ddieithr. Heb gyswllt y tirlun a'i genedl, mae ymdrechion y traethydd i wneud pica yn un o'i fynyddoedd gydag Eryri yn ymdrech wan. Mynydd a ellid ei darllen fel symbol o drefedigaethu Ewropeaidd ydyw, mynydd a feddiannwyd gan Bortiwgal yn y bymthegfed ganrif. Nid cilio er mwyn ystyried ei genedl ond gwylio o bell, mewn unigedd alltud, heb fedru cael gafael ar gysur, cyswllt, erotig ac emosiynol, o dywed Robbins, y mae'r saethydd. Ail fath o syllu wedyn, a geir yn y gerdd y ferch ar y cei yn Rio. Nid syllu ar dirlun, ond ar berson, bod dynol arall. Mae'r gerdd yn darlunio moment lle mae'r traethydd yn sefyll ar fwrdd y llong wrth iddi adael porthladd Rio. Yn gwylio merch ar y cei, wrth iddo yn bellhau yn araf oddi wrthi. Fel y mynydd yn Opica, nid yw testun y gerdd yn anarferol yng ngwaith Parry Williams. Ceir cerddi eraill lle defnyddir ffigwr y fenyw fel canolbwynt ei fyfyrdod. Eto, cerddi fel hon, sef testun ysgrif Mai Rees, y famwlad neu'r fenyw, Twyll llygad hon, T.H. Parry Williams. Yn yr ysgrif hon, edrycha Rhys ar sut y defnyddiodd Parry Williams amwysedd y Gymraeg fel iaith a chanddi genedl sef gender i greu a gwadu ar yr un pryd gariad taer, gyfeilus ac, o bosib, treisgar. Yn hon, drwy bersonoli'r genedl fel dynes. O fewn yr ysgrif, trafodir y trafegau a ddefnyddir i fframio'r ffigwr benywaidd, a defnydd Parry Williams o droddeg y cariad barus, fel modd o ddarlunio perthynas y bardd a'i genedl. Haniaeth yw'r ferch o fewn y gerdd, yn fenyw symbolaidd, gyda phwysigrwydd ei statws yn cyferbynnu â statws israddol y fenyw go iawn, o fewn y gymdeithas dan sylw, sef Cymru. Fel y fenyw yn hon, mae'r ferch yn y cei yn rio yn ffigwr mud, ond mudandod o fath gwahanol a geir yma i fudandod hon. Throsiad symbolaidd yw menyw hon, ffigwr haniaethol, a ddefnyddir i sianelu trafegau am fenywydra yn drosiad am genedl. Nid oes merch yn bodoli y tu hwnt i'r drofeg. Ond yn achos y ferch ar y cei, mae hi'n ffigwr diriaethol, o gig a gwaed, mae iddi ddimensiwn penawdol, corfforol, gweladwy o fewn byd y gerdd. Yn wir, y weithred o weld ac o wylio'r ffigwr diriaethol hwn yw prif ysgogiad y gerdd. Gwylio'r ferch a wna'r traethydd drwyddi, a thrwy lygaid traethydd, trwy lygad y traethydd, gwylio mae'r darllenydd eitha. Y mae'r weithred o wylio'r ffigwr benywaidd, a hynny fel safbwynt creiddiol cynnyrch-llenyddol, celfyddydol a sinematig, yn weithred sydd wedi dadansoddi'n helaeth. Yn Saesneg, disgrifir y safbwynt fel y male gaze, term a fathwyd gan Laura Mulvey yn ei hysgrif Visual Pleasure in Narrative Cinema, 1975.

Mae'r pleser o wylio ffilmiau felly, ar wahân i fwynhau'r naratif, yn dod yn uniongyrchol o'r pleser a geir wrth wylio'r arall. Mae'r sinema, fodd bynnag, wedi'i leoli mewn byd lle breintir y safbwynt gwrywaidd, ac mae'r cynnyrch sinematig, felly, yn ôl dadl Mauve, wedi'i gynhyrchu i blesio'r safbwynt hwnnw. Gellid ymelaethu ar y categori 'gwrw' erbyn hyn, gan fanylu fod hil, rhywedd, rhywioldeb, abledd a dosbarth hefyd yn cyfrannu at y safbwynt breintiedig, sy'n parhau i deyrnasu ym myd y ffilm Hollywood ac yn dylanwadu os nad reolir allbwn o'r diwydiant hwnnw. O faes astudiaethau ffilm y canfasiad Cymraeg o'r term hefyd. Yn ei erthygl am sêr y maes ffilmiau, mae Robert Shale yn defnyddio'r term cysylltiad gwrywaidd. Disgrifia Shale y broses fel ganlyn. Mae sêr benywaidd yn gweithredu fel gwrthrychau i foddhau ychwantau'r gwryw, a hynny'n gofyn am i wylwyr benywaidd uniaethu â'r ôl sy'n eu trawsgyfeirio i'r sylliad gwrywaidd. Mae Shale yn nodi fod cry yn yr ysgrif fod cryn feirniadaeth o'r modd y mae Mulvey yn gor-symleiddio hunaniaeth gwylwyr ac actorion, a symleiddio y modd mae gwylwyr yn uniaethu efo ffigyrau eraill. Nid oes y ffasiwn beth ag un safbwynt gwrywaidd monolithig, ac o safbwynt chwant rhywiol, gall menyw feddiannu sylliad benywaidd o chwant tuag at ffigwr benywaidd o fewn cynnyrch credigol, ac yn yr un modd gall dyn hoyw gael ei ddieithrio gan sylliad honedig wrywaidd. Ond y mae perthynas rym y fenyw a'r gwryw yn mynd tu hwnt i'r erotig. Hynny ydy, nid oes rhaid i'r sylliad gyrwaidd fod yn sylliad erotig o reidrwydd. yn ei hanfod, gelli dadlau mai'r hyn sy'n arwyddocaol yw'r berthynas rym a nghyfartal rhwng ffigwr canolog unrhyw gynnyrch creadigol a gwrthrych ei ddiddordeb sgopoffilig. Ac o fewn diwylliant patriarchaidd, gan gadw mewn cof rhyngdoriadau o dras, rhywioldeb, dosbarth ac yn y blaen, mae'r berthynas rym anghymesur yn rhoi grym i'r sylliad gwrywaidd. Yn y gerdd y ferch yn y cei yn rio, felly, er nad oes elfen erotig echblyg i'r gwylio, Y mae'r bardd yn rheoli'r hyn a wel y darllenydd. Y mae byd ffilm yn rheoli sylliad y gwyliwr trwy gyfrwng y camera. Fel soniodd Mulvey, gall ongl, dyfnder, golau a hyd seithiad reoli sylliad y gwyliwr, gan ddewis pa elfen o'r olygfa sydd yn y blaendir, eu perthynas efo elfennau eraill o fewn golygfa, a hyd yn oed pa rannau yr elfen sydd mewn ffocws, bod hynny'n berson neu'n wrthrych. Yn y gerdd Y Ferch ar y Cên Rio, y mae'r traethydd yn rheoli silliad y darllenydd mewn dull tebyg. Y bennill gyntaf, plyciau tygiau'r llong tua'r dwfn a'i fflagiau i gyd yn chwyrlio. O'r cannoedd oedd yno, ni sylwn ar neb, ond y ferch ar y cei yn rio. bron nad oes ehangder sinematig i'r pennill agoriadol yma. I ddechrau, ceir seithiad eang o long yn hwylio allan o'r harbwr, yna seithiad eang o'r dorf, cyn tynnu'n agos at un eilad ohoni, ein protagonydd benywaidd. Gwylio i gweithred greiddiol y sylliad gwrywaidd. Nid proses ymenyddol o ystyried safbwynt gwrywaidd a geir yma, ond gweithred synhwyrol bron is-ymwybodol. Y mae darllen neu glywed cynnyrch llenyddol yn brofiad tra gwahanol. Yn wahanol i'r sinema, wrth ddarllen, mae darllenydd mewn perthynas fwy gweithredol efo'r cynnyrch. Mae gofyn gweithred ymwybodol i ymddiddan efo'r testyn. Gweithred oddefol ydy gwylio ffilm. Unwaith mae'r sgrin ymlaen, dewis peidio gwylio yr unig weithred posib ac mae parhau i wylio yn broses oddefol. Ar y llaw arall wrth ddarllen, mae prosesu bob gair newydd yn weithred newydd yn ei hun. A mae'r gerdd 'Y Ferch yn y Cei yn Rio' felly, yn y gerdd 'Y Ferch ar y Cei yn Rio' felly, sgopophilia drwy hancers a geir a benthyciria mewn elfyn. Profir y weithred o wylio, ond wedi hidlo drwy ymwybyddiaeth y traethydd, gan droi profiad synhwyrol yn brofiad ymynyddol hefyd. Efallai ei bod wedi bod rhyw dro i rywun yn Lili neu Lio. Erbyn hyn, nid oedd neb, nid ydoedd ond pawb, i'r ferch ar y cei yn Rio. Y mae ei fyfyrdodau a'i synfyfyrion ef ei hun yn dod yn rhan o'r testun, wrth iddo bendroni dros berthynas y ferch at bobl eraill. Y mae troslais cyfarwydd i'w glywed dros sethiadau'r camera ac wrth gwrs llais gwrywaidd Duw. Yma, wrth bendroni dros bwy yw'r ferch, ei dychmygu yn ôl ei pherthynas i rywun arall mae'r bardd. Mae'n defnyddio iaith perchnogaeth i'w disgrifio. Bod i rywun yn lili nilio mae hi, yn hytrach na bodoli'n annibynnol fel unigolyn efo'i nhw. Yn ail hanner y pennill, gwelwn nad ydy hi bellach yn perthyn i neb tra'n perthyn i bawb. Ar un llaw mae'n awgrymu mae un o'r dorf ydyw. Ond y mae cynodiadau mwyn sinistr i'r awgrym bod dynes ddim yn perthyn i neb neu'n perthyn i bawb. Yn hanesyddol, mae dynes nad sy'n perthyn i ddyn, boed ŵr, dad, frawd neu rywun, sy'n berchen ac yn rheoli rhywioldeb, yn cael ei chysylltu â moesau llac a phiteindra, ei, rhyw, ei rhywioldeb wedyn yn eiddo i bawb. Mae awgrym o berygl corfforol yn y sylw hefyd yn draddodiadol, mae bod yn perthyn i ddyn wedi cynnig diogelwch, trwy fod yn perthyn i neb a phawb, mae hi mewn mwy o berygl o, o bosib. Y mae'r darllenydd felly yn cyd-wylio'r ferch dros ysgwydd y traethydd. Ond rhyw wylio anesmwyth ydy'r gwylio hwn, a hyn yn rhannol am fod y ferch yn edrych am yn ôl tua'r bardd. Ffarweliau a phawb, nid adwaenai neb, mewn cymysgaeth rhwng chwerthin a chrio. Eisteddai, cyfodai, trosi a throi, a wnae'r ferch ar y cei yn rio. Wrth i'r ferch wylio'r llong yn hwylio ffwrdd, mae'n edrych i gyfeiriad y traethu, hyd yn oed os nad ydy hi'n ei wylio ef yn benodol. O fewn strwythur y gerdd, felly, mae'r ferch yn adlewyrchiad o'r bardd, y naill yn adleisio gweithredoedd y llall. Wrth i'r ferch ffarwyddo'r llong, mae'r traethydd yn ffarwylio'r tir. Os ydy'r ferch yn neb mewn torf, yna mae'r traethydd yn tau neb ar gyfandir tramor, neb i'w adnabod ar fwrdd y llong. Ac o ddarllen rhai o'r cerddi eraill yn perth, sy'n perthyn i'r grŵp cerddi, gelli tybied nad oedd y profiad y, um, o deithio yn un y bydd o'i fwynhau yn ormodol. Er enghraifft, yn y gerdd Carchar, lle mae'n ddisgrifio America Latin fel carchar, ac yn ddisgrifio ei atgasedd at y bobl. Os felly, y mae'r ferch sydd mewn cymysgedd rhwng chwerthin a chrio, gallwn dybio nad ydy, hi, nad ydy hynny yn bell iawn i ffwrdd o gyflwr mewnol y traethydd ei hun. Dyma'r ferch yn cyflawni swyddogaeth yr arall, y cyfuniad o'r diarth a'r cyfarwydd sy'n cysuro ac yn, an, sy'n cysuro ac yn anesmwytho ar yr un pryd. Er bod y ferch, fel y traethyd, ill dau yn ymroi'r un weithred o wylio felly, mae ei harallrwydd yn golygu na ŵyr y traethyd beth neu pwy mae hi'n ei gwylio, ac fe roddir y, fe roddir y traethyd mewn sefyllfa anesmwyth o anwybod. Wrth ei gwylio hi, a synfyfyrio drosti, mae'r traethyd yn ymwybodol y gallai hi fod yn gwneud yr un peth amdano ef, ac mae hynny'n peri anesmwythyd. Anwesa'i lygoden Ffryngig Wen ar ei hysgwydd, a honno'n sbïo i bobman ar unwaith fel llygaid di-sâf y ferch ar y cei yn rhuo. Dyma anesmwythydd y traethydd yn cael ei adlewyrchu yn symudiadau'r lygoden Ffryngig ar ysgwydd y ferch, sydd yntau'n gwylio bron fel person. Dyma eto y traethydd yn adnabod y cyfarwydd o fewn yr arall, dieithr. Yn ei ysgrif ar waith Tish Parry-Williams yn O'r Pedwar Gwynt, mae Llyr Gwyn Lewis yn trafod yr unheimlich yn waith Parry-Williams, sef, a dyfynnu yn fras, y profiad unheimlich yw'r profiad o ddod ar draws yr anghyfarwydd a'r dieithr, mwyaf sydyn, yng nghanol ac wrth galon y cyfarwydd a'r cynefin. Trafod yr unheimlych mewn termau daearyddol y mae Lewis yn ei ysgrif, gan ddisgrifio Parry Williams fel ein hawdur unheimlych par excellence. Y gellid dadlau mae rhyw ffurf ar yr unheimlych hwn sydd wrth wraidd agwedd y traethydd yn y gerdd at y ferch ar y cei. Mae yn adnabod ei hun ynddi hi, yn y modd y mae hi'n adlewyrchu deimladau a hyd yn oed ei symudiadau. Ac eto, mae'n cynrychioli'r arall, dieithr, egsotig, benywaidd ar yr un pryd. Mae'n cynrychioli yr anadnabyddadwy. Canfod yr Unheimlich yn ngherddi Parry Williams am Gymru a'i fro, mae Lewis. Ac os mae chwilio am yr ysgytwad a dyfynnu lle, yr ysgwetwad hwnnw o ddieithrwch iasol yng nghanol ac yng nghalon y cyfarwydd, oedd o wrth sgwennu am Gymru. Yna canfod y cyfarwydd yn y diarth sy'n achosi'r sioc yn y ferch yn y cei yn Rio. Ac nid man beirddol, ond yr hunan a geir ei ddieithro. Y gwrthwyneb, wrth gwrs, sydd yn wir am gerdd hon. A dyfynnu gan Lewis eto. Mae hon yn ddifyr gan ei bod, yn fwy na'r un gerdd arall efallai, yn cysylltu'r profiad annearol lleol hwnnw a Chymru gyfan ac a'r cenedlaethol. A dychwelyd at yr haim ac at etymolleg wreiddiol y gair, gellir awgrymu efallai fod yr unheimlyc yma yn arwain at olwg newydd ar yr heimat, sef y famwlad neu'r dreftad. Y mae'r gwahaniaeth yn un sylfaenol. Ymddieithrio o'r cyfarwydd y mae wrth sgwennu am Eryri, ceisio gweld y cyfarwydd o'r newydd. Y mae'r ffigwr benywaidd sy'n cynrychioli ran ysmythyd, y crafangu sy'n dirdynnu fron, yn ffigwr cyfarwydd, fel mae Rhys yn dangos, Mae hi'n gariad yn un fam. Ond yn ei gerddi taith, mae Parry Williams a traethydd y cerddi yn, ddieith, yn ddieithriaid cyn cychwyn, a gweld y cyfarwydd yn y diarth sy'n achosi'r braw neu'r anesmwythyd. Dieithrin llwyr ydy'r ferch ar y cei, ac er ei bod yn cynrychioli mewn rhai agweddau y traethydd ei hun. A dyna ddod y llu at ben y mwdwl am heno. Um, cyn i fi gloi, swn licio diolch i'r i CDT, yr EHRC mewn astudiaethau Celtaidd am y nawdd i gwblhau'r gwaith hwn, ac yng nghyfarwyddwyr yr athro Tudur Hallam, Dr Heather Williams a Dr Geraldine Lublin am i adwaith o'i cyngor, a diolch hefyd i Eirig a Simon am y gwahoddiad i gyflwyno'r papur yma heno, ac wrth gwrs diolch i bawb am, sydd yma am ddod ac am rando, a um, gobeithio fod Mae ambell i gwestiwn nid angharedig. Gan rhaid i chi.
Diolch yn fawr iawn, uh, Grig. Uh, gwych iawn. Um, Wel, ie, mae'n siŵr gen i bydd yna gwestiynau. Dylen ni fod wedi gweud um, ar y dechrau, um, os ych chi am ofyn cwestiwn, y peth gorau fydde jyst i daro nodyn yn y chat a wedyn bydda i'n galw arnoch chi um, i, um, i ddadfiwtio a gofyn uh, cwestiwn. Um, felly, tra bod chi'n meddwl am rhywbeth i ddweud, ga i jyst wneud un cyhoeddiad sydyn, um, felly ar ran uh, Elin Haf uh, Griffith Jones, ond yw e, um, mae'r ma wythnos yma yn wythnos dda i'r uh, rhai ono chi sydd yn um, sydd, sydd, sydd yn ffans o T.H. Parry Williams, achos nos ioi yma, neu um, penawn dydd ioi yma, am bimp o'r gloch, bydd y darlith goffa Chase Parry Williams yn cael ei chynnal yn yn rithiol o'r Ganolfan Uwch Efrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Um, Dr Elizabeth Edwards o'r Ganolfan bydd yn siarad ar lleisiau a drychiolaethau Voices and Ghosts, Poetry and Snowdonia Landscapes. Felly, uh, dyna ni. Wrth gwrs, so fe wedi bod yn braf, so ni wedi gallu cynnal y seminar yma um, yn Aberystwyth gan bod yr adran Gymraeg bellach yn, yn byw a bod yn uh, adeilad uh, Parry Williams, felly, ond um, wrth gwrs y rhinwedd y pethau rhithiol yma yw bod y pobl sydd ddim yn gallu cyrraedd Aberystwyth yn hawdd yn gallu mynychu wrth gwrs, so mae hynny yn, yn, yn, yn beth da. Um, oes gyda chi gwestiynau o gwbl? Dwi'n gweld dim byd hyd yma. Arwain i ddiolchiadau felly. Um, ga i ofyn cwestiwn reit um, gyffredinol felly, uh, Grig. Um, ti wedi bod yn sôn am uh, lun um, daith felly yn gyffredinol. Um, wyt ti'n gweld bod yna rhyw fath o draddodiad arbennig o Gymraeg neu Gymreig o len daith, neu yw e'n ffito'n fras i, i, i ryw genre, chymod, rhyngwladol, felly? Mae hwnna'n gwestiwn rili diddorol. Um, lot o'r ymateb dwi'n gael pan dwi'n dweud bod fi'n astudio llen taith Gymraeg ydy, mae yna ffasiwn beth o llen taith Gymraeg. Um, ond yr amlwg, mae o yn, mae yna draddodiad o llen taith yn y Gymraeg yn mynd yn ôl yym dros ganrif hanner a mwy 'lly ac mae o'n ca'l mwy a mwy o sylw'r dyddia' yma dwi'n meddwl mae o'n ma' lle ma' astudiaeth a lle'n taith yn gyffredinol yym wedi mynd o ga'l 'i ystyried fatha ryw fath o genre amherthnasol i yym yn yr hanner canrif ddwytha' i ga'l 'i drin fatha yym genre mwy dil- fatha bod o'n haeddu sylw academaidd 'lly. Yym a ma' hynny 'di digwydd yn y Gymraeg yym dwi'n meddwl o safbwynt i 'lly pan 'dan ni'n sbio ar len taith yn rhyngwladol ma'n anodd iawn peidio meddwl amdano fo yng nghyd-destun trefedigaethedd ag ymerodraethedd yym ma' 'na lot o ymchwil yym yn y Sysneg yn ca'l ei neud yym sy'n gosod len taith yn y cyd-destun yna lly ac un o'r un o'r academyddi- wel, un o'r bobl gyntaf i roi sylw academaidd i Len Taith ac i sort of roi genedigaeth i faes theori ôl-drefedigaethol o Edward Said. Mae o'n cynnwys Len Taith o fewn um, be mae o'n ddisgrifio fatha corff testunau dwy'r unioldeb yn y gyfrol Orientalism, a dyna um, ma, ma, fedrwch chi sort of treisio astudiaethau Len Taith ac ôl-drefedigaethau yn ôl i'r testun yna mewn rhai ffyrdd lle. Um, ac dwi'n meddwl bod hwnna'n gyd-destun pwysig i lentaeth yn y Gymraeg. Um, mae lot o lentaeth Gymraeg yn enwedig yn yr ddeunawfed ganrif, mae o yn ymwneud efo trefedigaethau, mae'n ymwneud efo cenhadon, mae'n ymwneud efo um, pobl yn teithio i Africa, um, a mae'n ymwneud efo Patagonia. Um, felly, mae'n amlwg mae um, prosesau sort of, rhyngwladol Ewropeaidd trefedigaethau wedi cael dod cry yn efo, a mae rhaid ni ystyried y cyd-destun yna. ond o ran os oes 'na gyd-destun yym Cymraeg arbennig dwi'n meddwl bod gwaith Michael Cronin ar hyn yn rili diddorol, mae o yn yym yy mae o'n academydd o Iwerddon 'lly yym a mae astudiaethau fo yn ymwneud efo lot efo cyfieithu ac efo lleantaeth yym lleiafrifoedd yym a ma' dwi me'wl ma' 'na hwnna efalla 'di'r cyd-destun rili diddorol i i lensaith Gymraeg ydi meddwl amdano fo yym meddwl am y am lensaith fel yn y Gymraeg fel lle yntais 'di sgwennu gan grŵp lleiafrifol a be' ma'n mynd tu hwnt i Gymru, i diriogaeth draddodiadol yr iaith leiafrifol a'r diriogaeth mae hi'n rhannu efo'i chymydog y mae hi efo perthynas gymhleth efo hi, be' ma'n mynd tu hwnt i'r cyd-destun yna yn ganiatáu i deithwyr Cymraeg ac i awduron Cymraeg. Yym wedyn dwi me'wl dyna dyna fysa'r ateb slap dash i'r cwestiwn yna lly ond ma' hwnna mae'n gwestiwn mowr lly.
Odi, yn anheg falle, ond diolch yn fawr i ti. Um, Elin, os gen, os gen ti rhywbeth i ofyn chi?
Oes, o'n i, wel, gen i un cwestiwn ac un sylw mewn gwirionedd. Um, o ran y sylw, um, nath o daro fi pan nes di gyfeirio at waith Laura Mulvey, a wedyn nes di ddeud uh, rhywbeth ar hyd y llinellau. Ond wrth gwrs, os wylio ffilm, does dim rhaid wneud, dwi'n arall eirio chdi rwan, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, wrth wylio ffilm, sy'n rhaid wneud dim byd, um, mae'r sgrin yna ac yn y blaen. A wedyn, ond wrth gwrs, wrth ddarllen cerdd, mae rhaid dehongli. Wel, fydden ni'n herio ni mewn gwirionedd, achos mae yna gorff o waith yn does ynglyn â dehongli fel gwyliwr, corff o waith sydd yn mynd i waith gyda rwy'n fel Stuart Hall, sydd wedi mynd i'r afael eto hefo gwaith rhai o'r athronwyr Ffrengig yma yn yr ystyr, wel, ti'n modd, yn mynd yn ôl i waith y Gholon Bach tuag ati, lle mae gen ti ym nôl model Stuart Hall, mae gen ti dri dehongliad neu dri darlleniad arferol o destun ffilmic neu gweledol yr yr hyn y darlleniad positif yn does, a wedyn y darlleniad negyddol, a wedyn y darlleniad sydd wedi negodi. Felly, nath hynny daro fi yn, yn, o ran dy fod ti o'n i'n teimlo yn yn awgrymu bod angen llawer mwy ar dde- o ddehongli gan a darllen gan yr gan y darllenydd a'r gerddi yym o gymharu ag ar y testun gweledol felly o- fyddwn i'n herio chdi ar hwnna. A wedyn yr cwestiwn oedd genna fi oedd Sut wyt ti'n gweld dy hun, ti'n gwybod, yn yr teithiau wyt ti wedi bod yn ei gwneud fel bardd, um, yn mynd i weithdai ac ati, ac yn mynd i Latvia, ac wedyn yn mynd i Croatia, ond falle ddim cweit yn gwneud beth oedd oeddech chdi wedi bwriadu i wneud, um, oherwydd bod y pandemig wedi cyrraedd. Um, Ac o feddwl bod y prosiectau oedda chdi fel uh, drwy Ulysses efo mynd i, mynd i Croatia, bod y prosiectau yna wedi troi o fod yn brosiectau taith i fod yn brosiectau dod ynghyd yn rhithiol. A sut mae profiadau o ddod ynghyd yn rhithiol

na be falle o'n i'n olygu fwy oedd bo modd wrth wylio ffilm wylio hollol do's na'm rhaid dehongli bob un gair wrth wrth ddarllen y llinell. Dwi'n meddwl na be' o'n i'n olygu oedd darllen fesul gair dehongli yr y symbola i fewn i ystyr yn hytrach na dadansoddi'r yr yr cyfanwaith os 'di hynna'n sort of yy fatha sort of mynd i'r afael be' dach chi'n sôn am yn fan 'na lly ond dwi'n dwi'n sicr yn derbyn beth dach chi'n ddeud. Um, o ran yr ail gwestiwn, i roi falle cyd-destun i bawb arall sydd yma, falle sydd ddim yn um, gyfarwydd o gwaith Ulysses Shelter, mae Ulysses Shelter yn um, rwydwaith uh, sy'n cysylltu Cymru, Croatia, Gwlad Groeg, Slovenia, o be 'di'r bumed yym a Serbia yym awduron o'r bum gwlad yna 'lly ac yn yn dod â nhw y y bwriad gwreiddiol yym fysa bod awduron o'r pum gwlad yn ca'l mynd i wledydd ei guru- gilydd 'lly yym a mi o'n i fod yn wel mi esh i i Croatia llynedd yym a gor'o' hedfan yn ôl ar yr awyren ola allan o Groatia achos y pandemic a wedyn o'n i fod i fynd i wlad Groeg ond dwi heb fedru gneud eto 'lly yn amlwg achos y pandemic Yym, a dyma dyma oedd y profiad gafodd yy gweddill y cohort hefyd 'lly. A be' ddigwyddodd yym yn lle hynny oedd bod bobl fatha Alexandra Buechler a yym yr mudiadau oedd yn yn ymwneud efo y prosiect yn sort of rhedeg digwyddiad ar-lein lle oedden ni fel y bobl o fod yn cyfarfod ei gilydd yn y crowd 'lly yn gallu rhyw fath o o gysylltu ar-lein. Yym a mi o' hwnne yn brofiad difyr iawn mi nathon ni fedru agor allan rhai o'r profiada' yna i bobol odd ddim falle 'di ca'l 'i noddi gan y prosiect achos odd o o'dd o'n golygu teithio odd o ddim yn golygu costa' oddan ni jyst gallu cyfarfod dros y we. Yym ond rhoid hynna yng nghyd-destun yym y yr llên taith 'ma ma' hwnna'n yym ma' hwnna'n gwestiwn mawr dwi meddwl achos yn amlwg ma' llên taith yn ymwneud efo um, mae o'n fwy na jyst teithio dydy, mae o'n gofnodi'r daith yna a mae o'n berfformio'r daith, mae o'n creu person, mae'r te, ma teithiwr yn creu personau nhw hyn, yn creu cymeriad a, a dydy, o, dydy o ddim allan, wel, os da ni'n sbio ar fatha Bruce um, Chatwin, oedd yn just gwneud pethau fyny, ac mae o'n pethau falle i fyd autofiction, lle mae rhan o'n o'n gallu bod yn ffuglenol, rhan o'n o'n wir, a mae'n just mynd i'r darllenydd, faint maen nhw'n drystio yr yr awdur, a wedyn lle oedd y profiad 'ma o yym deithio dros y we yn perthyn i fyd gwahanol nes bod hwnna'n cael ei ei gofnodi. D- Mae mae o'n anodd i fi weld yym n- wneud y cysylltiad rhwng y ddau dwi me'wl mi fysa fo'n tasa tasa ni wedyn yn cofnodi be' oedd yn digwydd ar ar yr ar yr yy Skype calls 'ma dwi me'wl 'sa hwnna'n ddifyr iawn. yng nghyd-destun lle yn taith lle. Ond i fi lle mae, mae nhw'n bodoli mewn dau, dau fyd ar wahân ar y funud lle. Ond diolch am y cwestiwn, rili ddyddol.
um, falle bod amser am un cwestiwn bach arall. Dwi'n gwybod bod, bod ti'n goffod mynd erbyn uh, wyth, ond Mererid, oedd gen ti rhywbeth?
Wel ie, diolch yn fawr iawn i ti, i ti Grug, yn, yn ddiddorol tu hwnt. Um, o'n i'n falch o weld ti yn gosod y cerddi am y teithio yng Nghymru fel rhan o dy, dy naratif. Mae yna dueddiad i feddwl bod taith, pan ni'n meddwl am travelog ac yn y blaen, bod yn rhywbeth mynd dwtch ymhellach, mynd â ni tu fas i'n man cyfarwydd ni, a falle hwnna fydd yr her gyda meddwl am y pethe Skype, y daith hmm. bella mae'n debyg yw o'r ffridge nôl i'r sgwti wedi bod ar y rhan fwyaf ohono ni. Ond meddwl wedyn, wyt ti di, a golle ti tam y bach achos problem we, felly falle bod ti di sôn am hyn eisoes, ond wyt ti di edrych ar y taith fel metafor neu fel delwedd yn gyffredinol, t'mod, i chi meddwl am rhywbeth fel Llyn y Gader, ni wêl y teithiwr talog, neu neu chi meddwl am am dychwelyd lle mae e'n yy ar hyd y daith, bywyd fel taith. Ydy'r elfennau hynny yn dod mewn, yym, neu ydy rhein yn deithiau yy lle mae'r na- yy persona'r gerdd ei hunan yn gweld ei hunan ar daith, a dyna'r cyd-destun bob tro?
O, diolch, ma' hwnna'n gwestiwn diddorol. Dwi'm yn meddwl bo' fi 'di rhoi lot o sylw i i'r daith ei hun fatha motif lle um, mae mae'r ymchwil wedi sbio fwy a mae'r ma, ma, ma lot o'r ymchwil yn canolbwyntio ar y syniad mor o berthynas jyst yn gyffredinol lle'r er gweddill, y gweddill traethod, mae o'n lot o'n canolbwyntio ar berthynas y teithwyr a'r teithiedig, um, hwnna di sort of un o un o elfennau canolog, canolog yr, um, yr ymchwil 'lly so yym yn yr adran ar Patagonia er enghraifft perthynas y teithwyr efo ar un llaw yr yr architwyr o dras Cymreig ag ar y llaw arall perthynas y teithwyr o brodorion a a a sut ma' hwnna 'lly yn gweithio a wedyn yn ngwaith Tifo Rees i berthynas o efo Cymru ac efo pobl America Ladin yym drwy ffilter A i hunaniaeth o fath Cymro, ond B i hunaniaeth o fatha gwas sifil ar hmm. ran yr ymerodraeth Brydeinig. Wedyn, hwnna, hwnna di ffocws yr ymchwil di bod yn hytrach na um, beth ydych chi'n sôn amdano fath y daith fel motif, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n hmm. rhywbeth i astudiaeth arall, o sicr rhywbeth difyr i fynd ar ôl. Mae'n ddi ddiwedd yn dwi.
Mae o'n. Mor iawn.
Mae'n dda bod cloc gyda ni, mae'r cronoleg yn dweud bod angen mynd o'n dweud. Diolch yn fawr i ti. Diolch i chi.
Wel, wel um, dyna chi gyfeillion. Diolch yn fawr iawn eto, Greg, um, am, am sgwrs hynny'r o ddifur. A mae'n neis iawn meddwl am deithio ar ôl y flwyddyn i di gael. Um, erbyn hyn mae mynd i'r co-op yn teimlo fel taith uh, i, i, i fi yn bendant. Ond um, uh, dyma ni, wel dyma'r ola o'r um, seminare am y tymor yma ond mi fydd 'na raglen arall yym ar ôl yr ha' yn bendant. Yy dwi'm yn gwybod ar hyn o bryd a fydd y rheina ar-lein neu ddim ond yym gobeithio rywbryd bydd ni'n gallu cwrdd eto yn y cnawd. Ond yym felly yym diolch yn fawr iawn unwaith eto i Grug a pob hwyl yy gyda'r traethawd. Felly. Fawr. Nos da i chi gyd.
Mae recordiad o'r seminar hon ar gyfri YouTube yr adran a hefyd ar wefan www.ydddraig.cymru blaenslaes seminarau. Os ydych chi eisiau cysylltu gyda'r adran, anfonwch neges at cymraeg at aber.ac.uk neu at celtic at aber.ac.uk. Mae cyfrifon gyda ni hefyd ar Twitter a Facebook.